Tui alo dzɔdzɔmeŋutinya srɔm zu kpoa, wogblɔna be sundi ata. Ye ma yia loko mi nɔ sem abe ke yevugbe alo French ene. Hafi le numekuku aɖewo ma, mi va nye be esu dzata yɔm wole. Kɔ aɖe yio Mari dzata hã se ge. Ta wonye enunɔlawo, Lion King. Eh, mi fia wo nɔ fi ma. Ke mi si be mi atɔgbiwo, wo ga rezɔ. Wova nɔ Ilefe hã. Afi ma ye míatɔ, míaɖo mía tɔgbiwo, mía mamawo, Yorubawo, wo tɔgbiwo kple mamawo hã nɔ kpɔ. Kɔ afi ma wobe mía tɔgbi aɖe nye Agboni Rengu ye fia efa kaka eh, mía tɔgbiwo gbɔgbɔ nɔ gblɔm efa agbamelugu kple tɔ gake Agboni Rengu ye ŋkɔ. Ale be eto afi ma hã Wogava nɔ eke tu ko yele efe wobe mia tɔgbi aɖe ŋkɔ nye Oduduwa. Ya yedzi Okandi ko ya dzi efiavi wɔme adre nyɔnu kple ŋutsuwo. Wova tso Oyo alo Yoruba dua. eh, kɔ afi ma wo ho nɔ anyi nye amewo nye egbetɔwo hã míwo hã míenɔ afi ma alo mía tɔgbiwo kple mía mawo nɔ afi ma míesi be egɛtɔwo kple míatɔ eblɔwo hã wo tɔgbi aɖewo nɔ anyi abe ale nuŋlɔlawo eŋlɔe dzi ene ke le ketua míetsɔ kɔ eƒe fifteen hundred alo akpe ɖeka le ɔfa atɔ mo lɔ ƒo ye ewo nɔ fi mɔ ko woga ezɔ ezu yoruba tɔ hã woga nɔ zɔzɔm ɖe ŋgɔgbe ta alo nago nɔ zɔzɔm ɖe ŋgɔgbe ta wo ga zɔ gave afia ɖe yɔyɔ be mono alo mɔnɔ kple kɔra Afi ma ye me wole ekpoa dzi ɖaa. Yewo de ŋkɔ ɖe mía tɔgbuiwo kple mía mamewo dzi be eŋawo alo ŋeŋu mawo koe míezu eŋawo. Ke míesi be mía tɔgbui ku gbɔ ka egbe ye nye ame yi ke kplɔ mía tɔgbuiwo kple mía mamawo tso ketu ŋu va do ɖe eŋe me. Ke le eŋe me afi ma ye mama va. Kɔme ye wonye efɔwo mí yɔyɔm fia. Wo hã tre vi aɖe gadzɔ kɔ. Wogadzo gavea tso agbo me kple du aɖewo keŋ. Ye mía me hewo nye eŋɔwo fia. Mía tɔgbiwo kple mía mama aɖewo gatrɔ yi ɖe eta do. Ye nye mía tɔgbi Adashi Mari kple nɔviawo keŋ. Wo hã gava enu ta do. Amamleawo yi ke nye wova yi dogbo nyigbo. Ko mare wobe dogbo nyigboa, eh, ŋkɔ dzɔ tso Etɔmenyiwo kple nyiwo wotso woƒe afɔ ɖe do ɖe teƒea keŋ. Ye wonɔ gblɔm be do gbogbo nyi gbogbo. Ye wòva zu do gbogbo nyi gbogbo. Kɔ afi ma, mía tɔgbui ku gbɔ kaa gbea, yi hã be adã la hã wònye, nye gbeda. Ko eyi agbe me vea nɔ go vum keŋ nɔ wo srɔ̃m ko kɔ nɔ dɔ dami na amewo. Ko ye he nugbidodo kple tɔwo vɛ keŋ. kple ame aɖewo míetsɔ nɔ efia ɖo mí kple nanewo me ko wonye kɔnuwɔla kple gbedoɖatɔwo hã wowo ko nye fiawo hã nɔ anyi ke kubɔ kagbe ya ya edzi gemedzra kple keglaƒe keglaƒea yewo dzidzimeviwo nye Ɛɛ, mía tɔgbi ye tsam la aga agbeshi kple to dalazawoe hã, ke wonye tsamewo kple gavɔwo kple adzɔviawo. Ke mía me wonye lɔ̃xowo kple amladawo, ya mía wonye gemetrawo dzidzimeviwo, ko gemetra hã edzi atu eƒe nya. Jetse adeze nyaki, edo eƒe dziglã alo eƒe dada kpotui. Hafi do te ehotɔ setsi hã. Ke tso eta do ame aɖewo ezɔ ve ŋɔ tse enye agɔkɔli hewo eta kple agɔkɔli hewo hã wo tɔgbiwo. Ke ema megbe hã mía tɔgbi hewo no dogbo nyi gbɔa egɔme dzra alo kubɔ gagbewo ŋuti viɔ wo gazɔ ve eŋɔ tse le ʋe nyawo kpɔkplɔ te. ko vɔ nya enye fia ne do gbɔ hafi na eh, miatɔgbi azashi mari hã rita va eh, wo gbɔ ko va to efo do vɔ nyawo eh, nɔvi ko enye ɖewo dzi sri hã wònye yɔ nyɔvi ke yi ne esri hã eh, yín afofɔ adala zavɔ hã yín afo etsi na Koe koe nye zi ya. Aa, eye ne yea va etrɔ megbea, aɖo yi mawo ƒea, asrẽe akɔ xe ma, elabe wo kple nɔviawo ʋlim kɔ, eye nye ɖo wòse be enyrae kpɔ. Ko nyrae hã be ete fia mi, miasrɔe ɖa. Ko enye ŋkɔ hã kpo nui aɖo va zu srɔe. Ke nudɔdɔ ɖo meʋua, ye wòle be wogazu mɔ ave aŋlɔ me ko. Mía tɔgbuiʋe nye eyama yi ke. Eno ŋgɔ no wo. Ekplɔ me akpa gãtɔ. Wova to seviɛ. Etɔ viɛ be ayia ne seviɛ hafi ne yewo ga azo mɔ. Ye tɔ hã va zo eseviɛ. Ko tsɔ fi ma wova ɖo gaƒe wo gama. Me yewo ƒe dometɔ ge hã wotui. Hafi mía me yewo mía tɔgbuiwo vava ge aŋlɔ me hã wole mɔ dzi ŋu. Wova tɔ tsi teti eto ŋe ta. Eme mía tɔgbuia ŋɔnyɔvia gba na ye hã kplɔ ma ɖewo wobe ne wonɔ ŋua ta kpɔm ko tɔgbui ŋɔnya ya gakplɔ mo woto klikɔ wogblẽ via aɖewo ɖi yi ke nye aduhawo ƒe tɔgbuiwo aɖu havi nɛ hafi wova kpo wova to ke dzi o be ye kpo kea dzi Va kata ye kpo kata tso ma ro gagble ri vu. Ko vu gan zuma ye nye jalo ko fan ye akata o kparo ye. Yo to gbe via jo ka han no fi ma vu afi ga jo via to. Kle ko kparo yi re vu roba. Vu ka yi na o va ro te gbe a. Ah, o ri vu vu do are yo be ho nya vu do ye. Ko yi ha o no fi ma via ko yi ma nya gbe o. Yi ha fi ma o va chi. Wotso to do ɖe godo eyi tutu efiaxɔ, ekodzikpɔla kple kple teƒewo. Efia ɖewo yɔna be madega. Wobe yewotu tɔʋu ŋuti kpɔ ɖe ɖo wotso yɔlɔtsinu ga ɖeka etsɔ edɔ ɖe afi ma. Ke yi wogatrɔ gbɔna be eƒu gɔmua. Ah. Hello. ok evia akaga yàtò me va etu ewui kɔ eye wogava zɔzɔm ʋu eva ɖo aŋlɔ wogbɔna aŋlɔ gã aɖewo ga wobe ɖevie te nye tɔgbi ʋe nye ŋu eye wòle be yewo nyɔnuviwo atutu kple tigbedze woakpɔe ɖe aʋa ma tame wova ɖo fiaɖia yewo maŋlɔ gã yewo be yama ye ŋlɔ Fia ɖekee yi megale eŋu o ko ye wòhe etsi afi ma ko kple eyomedzelawo keŋ, eviawo, nɔviawo viwo, srɔ̃nyeviwo ko ye aŋlɔgã va zu ŋkɔ ne dua abe ale wògbe ye ŋlɔ ne. Ke miamehewo nye eŋu mawo ƒe du yiwo katã eyomedzelawo, eviawo, nɔviawo, srɔ̃nyeviwo woto kɔa, mi katã miva zu ŋlɔ. Mia nɔvi aɖewo abe mia tɔgbui Eɖala detɔ kplɔmadɔ vie na tsamlawo tɔgbuiɛ vie. Wo hã woto fie mi ayan fia be tsame eve gogo dze fi ma. Wo hã wo tso tsame nyigba tsɔ bɔ ʋu va do ɖe tsama fia ɖo. Fia yɔ mi le va ve nɔ nyigba ma wo tso ne mi atɔgbi amaga vie so. Ena harata ya to via ha. Ekɔ ena harata kɔ a edu tsotso akpa ɖewo mo. Mia gblɔ mia tɔgbi ɖala kple nɔvia tsaliwo hã. wo le akpa ma gome. Ke wònye be mía tɔgbui ƒe nya kplɔ ma akpa gãtɔwo kɔ, mí katã míezɔ ŋlɔ wo kɔ. Eye ye míezɔ ŋlɔ ke mí nɔ kplɔ ƒe ƒe nya. Ye nye ŋlɔ dutɔ, ye ne ŋkɔ dua hã, ye kplɔ ma geɖe hã. Ke wova ɖo afi ha, ah, ƒe nya ye li dua na mí. Fia míenɔ nugbea dome le fia wa yɔm agɔ, agɔwo ʋɔnu, agɔ ya nyi tsɔ vɛ kple vɛ tsɔ ga va. Eye ko, yi hã nyi nɔvia ke wònye. Ko wònye, yi hã nɔ ka dome afi ma. Afie va zu zi me nɔla ne enya dɔdrɔ kɔ ye ova xɔ kpɔkplɔ ne ma gbɔwo ʋɔ nu. Ko mi wo nu le ri wɔ aba le mi tɔgbi le dua na wo tri nu va mi ho wo mi lɔ na efi fi fi ame wu la kpa dada ame srɔ xɔ xɔ kple tɔmɔ mi tɔgbi wo le fo nu mo. Ale be ame yo nɔ nu ma wɔ ma yo gblɔ na ba ko tefenu le etɔkɔ tɔlia. Kɔ ya ne wɔ ma yɔ yi ya ku dɔa dɔwɔ ma o ta ko na no dɔdɔm ko yi ma ya no bla mo xevi ona ba no dɔtɔ ma eh nku kple tafo no ko mi o le ke no aro de ko no de wɔ mo ah bo no nku do ma o fa dɔdɔ ma eh nchi nya o je eh o pe eh ha jiji eh fofo le ruru ado ha kple ame bubu aɖewo hã. Ko míwo ŋusẽgoe ya kum wɔ ya yewo ƒo le hogbe hafi ne wodo go le egli me. Afi fi ma nyime gblẽ o. Ee, le agɔkɔli ƒe efuɖeɖe na ame aɖewo ŋusẽ- ŋutasesẽwo ta, yewo ƒo mi se go ya do go eglia me zo megbe megbee hafi enye ɖewo ve et- etevie hafi va do ɖe aŋlɔ me. Ko mi se go ya míeƒonɛ ɖaa ne míeho gbezã ɖum. tsɔ ɖɔ ŋkɔ mía tɔgbuiwo ƒe mɔzɔzɔ kple woƒe fukpekpewo edzie. Eye azãɖuɖu hã míekɔnɛ ɖɔ ŋkɔ dzie ye mie eƒoƒo ƒuwo nane wo ŋkɔ míatu du aɖewo hã. Eye eŋu ƒoƒowo le mía si hamehame adzida mía dzilawo ƒona nya vɛ dzi yi ke ya dzida hã. Egoŋu yea nye biadzilawo nya hiã ŋu woƒona ye agbadza edo tsɔ trikpi me ye mi ŋua ɖekɛ ma ya tu gbadza gbe me sia me kple ete ŋu eɖu ne atsa wo le nya si atsa gbe kɔ ya mi tsɔ no ɖɔ ŋku ya ƒe dekɔnu ŋuti nyawo edzi ya mɔzɔzɔ ko ya nu sia nu ke le me